Eý ýaman agyr zatlar getiripsiň daýy, şuny ýaly agyr zat getirmek näme gerek? Eý şu gelin halkyda. Sen aýtmasana.
Näme tuks etdiň ha?
Eý huda iýsin da gawdun gel şu saçda kelejin goýda. Aşkym. Nasıl saçda kelek? Näme agam ýüzüňizi seret otyňyz öňüňize seretsene. Öňe sert öňe. Gawan ölüp barýar ýene sen gidiber ýoluň bilen bak. Beýtme. Beýtme. Am bir mut dursana ýüregi bulan ýara. Maşyna minse iş bol ýara ýüregi bulan. Bara ýuwunyp gelsin. Usup bilmän otyra. Iki barmagyňy damagyňa sok. Gaýtar ýaň şonda. Bul gusyn dämi? Bul gusy turda gel. Ýör. Şun taşlap giden heleýiniň gyzyllar wala. Şonja altyn agorda ana geldik şo taýyraýda. Ýürüşün guzurlaryny patşak bolup. Ýöňdäýli. Näme üçin satjaksyň gyzymy? Öýde dur-da satarla, näme etjek? Gymmat alýar şol. Gymmat alýany bir çynmyşyň iň gymmat. Iň gymmat alýar şoňa satar diýýän, saňa maşyn alal diýýär. Bile aýlanda ýör-de heleýiň bilen. Onda bolýa. Onda lebet. Şuta dur dur dur ine geldi. Boldy. Satmana men gidiberjek onda. Bolýa. Arkaýyn bol puluny öz berer. Üç adam kynam bolýam. Men şu gyzyllary bir sataýyn. Bolýa, bolýa.
Duraýda birim dam. Şu öňüne geçsin-de. Geç, geç. Instagram stories goýjak diýýär-de. Geç, geç.
Ana geldik. Indi pulu kim berýär? Ol geldim berýär.
Am dur.
Oýun edýäňmi? Gülüp.
Kim öňünde otursa şo pul berýär diýmedikmi? Ber dändi puluňy. Ol berer öz bizde şon ýalak da kim öňünde otursa şo pul töle. Pırk pırk kor tutýaňmy?
Yok o bir de ne adam oynayan sözünde dursan indi. Yo sözüne dur ya da ne el vermeli sana. E karttan nali için. Ollu pul ver Nemet. Kartını ait.

Hemmet däl-ä munyň agramyndan bildirip dur-a hemmet däldigi-ä. Işde öwülýä weli kabyr. Bakyň doglan gününe pul jemläp aldy azajykdan. Äý şo öwülýä weliň enini etsem maraz çonýaly täpede işledim men oň la otuz bäş ýyl. Onda dama hemmet däl ol. Eý ata azjyk alka aldym-aý kelniňiz uwadan üýme görüpdir tik tokda şony alyp beraýsam diýip otyryn. Eý heleý guly. Näme bu? Daýy alyň entek çaý içiň.

Her ya düzelip durnaý. Üylenen bolsam bolacak eken.
Kullanarım maşinalarım Unucay salarım Men gitarist Gapysyny alyp bar diýdim. Taksistiň bolsa durdy kel, öl men saňa many yzyňa gel diýen size kel. Indi gapysy nirdeke? Ah sen kelläňi Rexonaň şary ýadyp galan.

Aşna näme boldy? Şularla gepleşik bolma.
Aşna idin. Näme? Idin gelýär.
Bagtyýaryň portaçlary.
Giçiňe töýt diýen. Ýaman söýçükem. Sag boluň. Gowurdak wadamyň içinde. Ýukum galmandyr. Waheý! Ýene. Ýa. Tüweleme. A men seni asgyrdyň. Menem göni aýdyberdim. Oý oňarsyňyz. Hawa.
Tüweleme semräpsiň ä. Men saňa ýedi ýaly kä zat getirdim. A sumkalarymy gurçaksoň şypyrt alyp gitdi. Ýöre. O sumkalaňyzy halas edip bilmedim.

Şundan aýdaý. Sen iki sany lawasa goýup beren. Aýa. Ýaňam sorajak bolup sorap bilmedim. Näme bolýar saňa? Içiňde näme bar, hä? Aýt. Eseň gelen wagty aýt. Men çözüp giderin. Süýt döwen ýaly ederin. Näme bar dagyma? Aýt. Maňa aýtma. Hä. Söýgi meselesindemi? Bar, men gelende diý-de. Şu meseläni men çözýän. Häzir baryş. Haý keýgim bir munt mümkin hä? Hä? Hany gysym, hany ýör içerik gir. Iki agylja gürrüňim bar. Ýör, ýör senden aýlanaýyn hany. Ýene bir lawaş diý, agzyňy açyp durma. Gir.
Hany ýene bir lawaş.
Hany gürleşdik. Indi bara söz berensiň. Hawa, dänäýme. Bagtyýar jan bilen siz bir-biriňize mynasyp. Wah, Öýe gaýdyşynam geýrip çykaryn öýüňe. Çözerin. Eneň-ataňam razy ederin. Arkaýyn bol. Waý, waý, waý, hany. Bu ýaşaýyş bärde ekeni. Hä? Bahtýarjan. Ene halal döner bul. Büyleňe gök bazar, büyleňem owan bazar oturanlar muhtat talk et diyor. Tuta vereňem nomra din dönere. Hemme zada düşündiňiz hä? Gowja okaň. Akyllyja olam. Men gitdim.
Enejan.
Aa, dura sen ýa maňa haýryň berdiň ha. Eneň üçin ýok diýilmedimi?
Enem üçin diýdim ýa döner üçin diýdim bolmaz bilen ona. Žalka dos.